Rokku banaik tarus kawan ai, aku asalnya El Abol kalu leh, ku pindah jadi Red Bull, Red Bull banaik jua, jadi ku pindah jadi kaini nah rokku wahini nah. Oke nang sana kebarataan tatamuan pulang kita ya kalo kawan le, aku kawan ai pokoknya kita gasak tarus ya kalo tampulu rami-raminya ini nih, han karna aku sangat bersemangat untuk menuju seratus ribu subscriber kawan ai han.

Jadi jarnya kawan ai buaya itu lebih berkelas daripada bingkarungan ya kalo iih kalo aku jujur aku dah handak kedua-duanya iih karna itu dua-duanya sama-sama binatang. Yaa ampi-ampi berokok tarus. Hanyar aku melikit. Ikam tahu ja lo, aku ni nah kada katuju lakian perokok. Mamaku lawan abahku ja kada manyariki aku berokok, masa ikam sarik. Ini kesan kebaikan ikam jua. Aduh yang. Eh, eh aku hampir berokok, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Ikam kada kubari lagi rokok nang di bawah. Kalau inya lah kada memberi lagi rokok yang di bawah tuh, nih lalakiannya nih. Kina ulun aja yang memberi rokok nih, nih gratis saja gasan pian. Iya, iya kalau kawan. Nah, iya. Nah, ikam paham kalau kawan nih maksudnya apa nah? Hiih, bubuhan ikam ne yang rancak, mambawa bibinian kan ka rumah atau ka kos-kosan, kunci lawangnya, tutup tenda, terjadilah. Uma uma uma uma hah. Jadi kawan, nang tukang video jua awak bilang nang kaya gadur. Hei manusia bangsat, aku beamuk-amuk kada disini haja, hadangnya ikam ha.

Tuh, banyu ya kawan. Kita di pranknya kawan enak. Hehe, kuira di dalam helikopter neran tadi. Pas banar musim ini kita takananya lah sakit gawian nah. Perusahaan banyak di PHK nih, mana musim hujan aja. Siwa toko belarang, barang benaik, roko benaik, minyak iya jua malangsir. Nah ya kawan, Rokok banaik tarus kawan ai, aku asalnya El Abol kalu leh, ku pindah jadi Red Bull, Red Bull banaik jua, jadi ku pindah jadi kaini nah rokoknya nah, nah Troy, ni murah kawan ai, tapi kena kalu Troy ini larang, ku nukar pulang yang lain, tapi yang isinya dua puluh sekira irit kan, isi dua puluh murah jua harganya, nah itu yang kita cari ya kalo, ni pasukan Troy mana ni komen nah coba.

Jadi kita tunggui aja dulu nah. Ya udah gin leh. Suaranya kan tapi kadengaran jua lagi nah. Ya kita lanjut. Katuju banar jumblo. Hih. Mahal ini pacaran mun pakai duit kawitan. Hiyaa. Sutuju kawan ai aku ini. Percuma bepacaran kawan ai kalo hasil duit kuitan. Nah itu. Jadi bagi bubuhan ikam lo kawan ai yang masih bepacaran dibiayai oleh kuitan atau minta duit masih lawan kuitan kada usah bepacaran ikam. Ikam handak nukarakan apa? Handak nukarakan nang harat-harat gasan pacar misalnya. Ya duit kuitanmu itu. Hiih. Lawan jua misalnya ikam masih lawan kuitan bagantung, hubungan ikam itu nah, ikam bapacaran tuh, kada bisa ikam bawa ka mana-mana hubunganmu itu. Ka mana ikam kawa mambawa? Duit ja kadada. Haan. Jadi kada usah bapacaran dulu ikam. Baik ikam balajar pintar-pintar sakulah. Haa. Tuk. Katuju banar jomblo. Di pandemi ko apun kawan. Katuju banar jomblo. Amun pacaran pang pastilah bahagia. Kada kalo. Setuju jua kawan ai. Kita kawanlah bapacaran ni tuh. Apa kada tentu kita bahagia? Han, pengalamanku itu. Bapacaran itulah menurut pandanganku ini. Bepacaran itu kebahagianya itu ketika awal nah pas di awal awal tuh manis banar kita tapi udah lawas kelawasan kan kita tahu sifatnya kita tahu segala macam tentang inya akhirnya setumat setumat kena hubungan kita bekelahi tarus bekelahi tarus dan akhirnya putus kawan ai heh kenapa aku curhat lih.

Maksudnya, bajungging inya. Iya ja ni kan, inya kan di bawah kan, jadi yang handak manukar tu bajungging inya bila handak mamilih barang tuh. Lain pang yang bajungging nang di kamar tu lain. Hiih, tu doggy style ngarannya. Cil, bulik cil ai. Bulik cil ai. Nih bingung acil nih, Yat. Iya ja acil, siapa ngini ulun bulik ja. Pinandu kada aku lawan ikam.

Ketuju lawan isi pembicaraanmu ini. Artinya kan ikam kritis lawan bubuhan tiktok sama kaya kindayok itu kawan ai. Tapi aku kada suka lawan gayamu kawan ai. Hihi ngapa ikam kalu kaitu gayamu ku kurang labih ikam lawan bubuhan tiktok jua. Hihi coba ikam gaya ikam tu kaya kindayok tu. Nah kindayok tu dasar bujur-bujur inya. Dasar bujur-bujur sarik inya lawan bubuhan tiktok kan.

Gugur cawat pian tu kadada bacawat lagi berarti di anu tu di selawar tu hihi kaliatan sarang tabuan tu. Ya pemirsa ku. Hati kawan muhanya ni kada kada asing kaitu nah bagi kita ya kalo kawan hihihi nang ujar bubuhanmu kan ada ubat nyamuk di atas kepala nya nih ada video kah yang sebelumnya tu ada tapi kita lihat pang ini nah. Kondisi terkini dari harga karet di Saluk Batu, di mana hari ini harga karet sekitar

napa nih menjinit kayak kamu nyawa anak besakit lah sana mai mai kalanda aja nah eh susu ganal nah kayak berganal lah tapi ulah iya ndak kayak ulun besak besak itu tadi ih susu ganal aja burit ganal mah ai ha Wih kawan ai sabar ai kita yang jomblo ni lah hee sabar aja kada papa aku yakin aja kawan ai semua itu akan indah pada waktunya yang jadi pertanyaan tu waktunya pabila. Yang, Lakasi, ikam handak kayapa? Barebah, badiri, atau bahereng? Hem, aku handak di atas yang ai, ikam di bawah. Ayu ja yang ai, tapi jilati dulu, soalnya lamah tu masih. Em, inggih, Hmm, Ih. karas deh nih yang ai. Mai karas deh je. Ih, basah dapat liur ikam lah tuh yang. Ih. Tetawa, lakasi masuk akan yang. Hei, kawan. Ih, kita pikir baik aja kawan lah. Mungkin inya lagi

Kayapa lagi saut dilajari kalo misalnya handak eksekusi tu kawan lah. Hiih, jangan di ni ni masih ni masih tempat umum, coba cari padang tagah dimana kah kaitu nah hiih. Lawan jua jangan di video gasan napa ikam video ti ujung-ujungnya tesebar jua. Tu apa masuk apa tu tangan ngitu masuk. Paler masuk ka buki nya coy sakit. Ini ni bubuhannya bakalahi kan inya

Minta WA-nya pang. Nah kawan ne the best kita kalo leh. Jadi kita kawan ai sedikit berbeda jadi kita kada malihat Nona Gesek bejoget, kita melihatnya bepander aja coba ikam dengari panderannya ini nah. Heeh. Sedikit inya bepander, tapi pang maulah beuh. Pokoknya selawarmu tu merangkat nah naik. coba coba coba cobalah. Kakanu, Hmm. butuh buan pian kan batembak. Iya. Nyaman kada lagi babutuh kada lagi basakit sanak ai. Alah. Ih, jangan jangan jangan jangan ditimbak butuh ulun lah. Ih, butuh buannya aja timbak. Mm-mm. Biar buannya tuh macal-macal buannya di sini. Hee nona nona gesek ka hee kalu butuh ulun ni gasan mancucuk pian aja. Oke kawan lah jadi kita sudah nonton tadi videonya eh mudahan bubuan pian di sana terhibur kita akan tetap selalu uh, mengupload konten-konten reaksi sebisa aku semampu aku kawan nah jadi aku mencoba kawan untuk aktif terus nih nah di YouTube Hmm, gasan siapa ya gasan bubuhan ikam tuh Hii dimanapun pun ikam berada tuh aku sangat love you lah lawan bubuhan ikam nih Hii karena bubuhan ikam kulihatnya di grup telegram di grup whatsapp beh mendukung aku kayak itu nah Hii aku terima kasih kawan lah Hii lawan bubuhan ikam nih aku kawan ay mohon maaf juga kada kawa uh, membalasi chat bubuhanmu tuh nah satu-satu tapi yang jelas aku sangat mencintai bubuhan ikam hmm. karena tanpa bubuhan ikam aku nih kada ada siapa-siapa ya kalau kada ada bubuhan ikam kan kada ada siapa nonton jadi bubuhan ikam nilah jiwa aku hmm, jiwa dari YouTube ku ini nah siapa yang panggil ya ya kenapa iya ya nanti nanti bab